Tongorarama zvisina kana direction baba. Kuita kunge vanhu vakazoperekedza vamwe vanhu kurarama panyika pano baba. Hmm? Ichaitawo nani rini baba life yedu? Kana kuti tichangofa takadai baba? Hmm, ah, pakaipa baba mandebvu apa. inini hangu haa zvelife is baba amahwane ndakutongoona kunge ndakangozvarirwawo kuperekedza vamwe kurarama panyika pano baba haa asi inini hangu haa handizoiti hangu give up haa one day zvinoita chete baba that god vachatirangarira one day baba haa mheno baba kona sitodyawo chiiko nhai baba nekuti haa tinenge tangodya nyaya dzenhamo chete panapa ah, ndakawina nezuro kazvimabhora zvezvi so ndinosongogara ndichitamba ndichidyiwa ah, nhasi life iri nanewo baba nhasi totodhakwawo e ah, saka nhasi tiri vanhu ukadai baba pamberi pevanhu so tikuita zvemasese here zviya zvatagara tichingoita haa no tongonotengawo zvimadoro zvakavhenekwa izvi baba handi mari tinayo here ah chionai manje mauda tochinja life baba netwo sense dzamawana idzo dzidzi ngatigara ichita zvotagara tichiita izvi ee eh, maclear baba hausatya mufesi wangu handei handei koko aha ee eh. ah okay kana madaro henyu handei Check out, Mari, check out, Mari, check out, Mari, hey. Check out, Mari. I said, hey, Baba. Makanyatsohwina mariko chaizvo chaizvo. Tungoramba tingomwa hwahwa muno baba. Haa iwe dya mari chete wakanyarara jirafu. Haa asi uri mufesi wangu mira ndikulaine eh. Unoona wachiri kuitika ndakahwina 15 gida wangu. 15 American. Ah, 15 gida. Iwe iwe taurira pasi shamani. Makudeedzeresa musoro mazara mapfundeka. Iwe iwe ndinotadza kufara here nekuti iwewo unozorefura volume ende ndakutaura nayo
Boss, eh, pana mandevu arimo. Your face work. Ah, mfana mandevu mbawa iro riri rachirungu iri. Vaiwane mari afana. That's why vachitaura zvekuti vakawina 15,000. Ende vari kutenga doro zvakaipa imomo. Ende vane mabhebhi nhasi. Saka ivo wapirirei panapa? Inotora mari, inotora mari zvazvi. Eh.
Okay boss, rega ndoitora.
Ah, 15,000. Apa ndine chikwereti kubhengi chachikwereti 12.5. Ndobva ndatongokavha nemari iyoyo.
Ah, zvakaoma izvi. Wangu, rega ndimbonorasa mvura apa, ndiri kudzoka. Sharp sharp baba.
Iwe Unza mari yaunayo izvo zviye zviri muhomwe mako. Faster faster. Iwe handana mari shamari siyana neni ndokuputitsa putitsa shamari plus ndakatraina karate kaini taikondo taichii taihu kutyora tyora mupesi wangu siyana neni oh munogona zvekarate imimi okay Yowe, une chipo chekurova zvako. Yowe, yowe, mai we, yowe, yowe. Yowe, usandibirewo kani, mai kani, yowe.

makudonhedzwa nehwawo wechirungu kawo mamajaira maseseka ndarohwa plus ndabirwa jirafu mari yese yo pakaipa mubeso wangu ah, iwe zvatoitika izvezvi apa pakaipa pakaipa baba ngatitize muno wanongona kuti uraya vana Tize baba, saka mapepa aya toita sei nawo? Ata takazadza table. Takutotiza zvese nebhiri riya riya redoro tisati tabhadhara handei. Oh. Ngatitizei. Haa Giraffe nezuro paye paye ndakarohwa baba. Ndakarohwa bhutsu yandisana mbonzwisisa baba muupenyu hwangu. Mukeria yangu yekurarama yese baba ndisana mborohwa bhutsu yakafana iyo. Aiwa aiwa. Asi haa munhu akandirova akandibira waya ndomuziva. Ndowapfana vasokewo vaya vanofamba nawo vaya. Ah, murombo afa akahwinawo mulife yatinorarama iyi. ah, zvakaoma mfesi wangu ah, iwe shuwa here unovaziva here saka toita sei andika kupolisi haa apa polisi hariiti apa pozisokeuka ane lingi nechi nemapurisa futi haa zvatakutongoita baba isi takutongoenda kumba kwasokeu kwacho manheru tonobira kombi yake yaya tobva tatongoispina torecover mari yedu ya ya ah, ipapo ndokawani manje bhozi asoke vadangoramba vachihwina chete hazviite baba ngati varivenjewo ko pamakids manje apa baba muchaita sei apa tomawana kupi ah zvemakii baba ndozvamukutaura izvi totongoita zvehot waya baba Ah, saka manheru anhasi bhoo. Ah, iwe kombi ndeyedu nhasi baba. Zvatoendwa. Ndo ma revenge acho aya. Taura hako, taura hako iwe. Yes wangu.

itoripo gesi izvezvi haa bho orit chingoti paiyoyo 13 yacho iripo iyo hmm, plus tukuya nedzimwe mota tuka pane dzimwe dziripo tu haa tinenge takadokomirirayo vakomana uyai nemota titengese
boss vapfana vaya vaya ndivo vakaba kombi avo nezuro manheru saka toita sei nawo
haa pfana vazonyanya manje vanoda kuti ngoendeswa kwamupfega nebwe faster faster Eh, zvamunofanira kunoita manje eh, chiendai munoseta bhomba pachimota chavo cheyelo chiya chavanogara vakagara chiya chiya hamena hanzi ndobva base power here da kuti wabva wabuda imomo muchimota chiya chiya vakananga kudenga uko kuna daddy god wobva unosvika uchidya breakfast nhasi makuseni vari two endai vakomana munoshanda vanhu baba yes yes
haa ah, nezuro paipa baba hei takaekta baba iwe unobira soke ukombi yavo yaya tabva tatongoimhanyisa fasta fasta Basi ah, revenge ya Sokyo ndoiziva kuti inenge iri pa. Vakazara zara mari kuda. Iwe daddy good again here? Iwe iwe. Ndo revenge yacho here nayo Sokyo yo. eh, Yowe. Sandapedza kukulaina mandebvu yowewe. Handichanyatsoone mawayo.
Eh, mukoma nemunin'ina zvamunoona anda kudeedzai kudai so ndoda kukubvunzai kuti asi famba panafa pafamba penyu here pekuti manguita zvamunoda eh hamuchada kubhadhara rendi eh kana kuti matokanganwa kuti munofanira kubhadhara rendi eh Haa tiri kuedza edza kuti zvinhu zvibude Mister Landlord, Mister SK Sokyo. But haa ma streets acho akaoma Soko. Mari kuti pawo time chitsvage mari yenyu here. Haa everyday mune muchingoti haa zvakaoma tiri kuedza haa zvakaoma tiri kuedza. Ini handisi kuona kuedza kwamuri kuita ini. Kana zvakunetsai zvogara mutown ka munogona kudzokera kumamisha zvenyu eh kusingabhadharwe rent eh. Alright vakomana ndazvinzwa eh. Eh, chindipai jeti ramunokwanisa kundipa mari yangu yese eh. Mane 5 months vakomana musikabhadhare 5 months. Ha, hadzawandisa vakomana. Ah, date inonetsa manje kuripa munhu wechikwereti manje. Nekuti ah muzotadza kuti trust mangwana soko. Ah, but date apo manje apanonetsa apo. Nekuti akazoshaya mari yacho date racho ah, munozotora sematsotsi manje. muzotonatsaona anonyeba ah, okay saka achinzwa yako mwana ini ndakukupai three days kuti mugadzire mari yangu otherwise haa ndokubudisa zvinhu zvenyu nepahwindo zvimamatres zvenyu zvine makonzo zvichienda panze apo e eh. chibuda muna budai budai budai

toita sei wangu zvinhu zvikunetsa kudai so baba kalife katopo mukava ndeke kutotengesa kuzi haa ah, munhu wese ari kutongotengesa ukasatengesa unorarama sei manje muno munyika yedu bhozi haa ah, mabasa acho hakuna manje isusu teichitengesa chii baba bhozi kana capital yacho hatina haa ah, iwawe ndo mahwani manje asi ndine two dollars ka togona kutoiita capital yoyo zvandikufunga manje ka ndofunga kunohodha mvura tonotengesa mutown pakati peroad bebe mm, asi uri right iwewo nekupisa kuri kuita zuva uku togona kutora mari ka fast baba kutengerwa baba kunge takazora mafuta ehwiza baba ah, totogona kutonge tatoone maclients edu emvura ka anenge akutotifonera padheni kuti huyai nemvura ee inotonhorera ee mvura yekwadhedhi godhi waiziva ka nekuti takada kuti hazvemadhigiri edu zvezve haa tinofa nenzara wangu madhigiri aya haachadyika haa hande edu baba tinogadzira history haa nzara iyi baba yatonesa chitsvuku iyi zvakaoma izvi haa vakafa kwazorora asi baba tichasvika kupi tichida izvi nematamburira tuita
Jaga, Mari, Jaga, Mari, Jaga, Mari, hey. Jaga, Mari, Jaga, Mari, Jaga, Mari, hey.
Mvura yako yekwa Daddy Godi. Mvura inonaka kunge dringi. Uya mutenge, uya mutenge mvura yenyu. Mvura Mvura yemvura. yako nechigodo mvura mvura. Uya mutore vhati yenyu vhati vhati. Vhati yekwa Daddy Godi. Vhati ine mavitamins. Vhati ine ma... Haa mkoma Giraffe. 3 days haa dzaita dzishoma idzi tinenge tasimba here pamari yekudiwa nasokyo mari yawo iyi oh iwe wambona munhu here anosimba ne3 days iwewo totaura naye shamari hatyise totaura naye iwe mashairi ati kuita mari shamari ka ndomashairi ari kutotawo mari wangu haanawo mari yacho shamari saka usazonyanyotya wangu even nyika ine zvikwereti wani haa saka todii wangu Because haa mahasozi edu haasi kubuda. Iwe ngatirambe tichitongopusha mahasozi edu aya wangu. One day Teddy God vachatirangarirawo wangu. Chatogadzirawo history wangu takatoverengwawo mumabhukuwo. Tikatoonekwawo sevanhu pavanhuwo. Asi mukoma dakubvunzawo kaini. Chatakagarira mutown munomu chii chacho izvo? Zvinhu zvedu zvese zvatiri kutraya kubva patakabva kumusha paya paya hapana chiri kubuda. haa mukoma ngatidzokerei kumusha haa kumusha iwe vanhu vatori kumusha wangu wadatouyawo kunoku utsati ini ndibve kunoku ndiende kumusha hazvibude haa iwe wadachinja aso nekuti wapiwa three days nalandlord sha shinga mwana wamai zvinonzi get rich or die trying shavana ngatombudeso toenda kumabasa izveso ande kumaasos edu apa shamari mangwana tichitotengesa madomasi wangu pakapostokaikaya tinotogadzira history mangwana topa tamupa mr sokyo mari yake yese uyo topedza naye wangu haa jirafu
kesha isi kubatika wangu achabatika rini mukomana keshu ah, baba mandebvu ah, mukomana anonzi keshu anotiza vamwe but ah, panichamubata chamusa mukeji sokuti abude ah, momo ini nditori ne two american izvezvi ndoakatobata imba ese saka zvandandichifunga manje ndaifuwa ndonotenga kahupfu ke one american ne two nzondora nekacabbage wangu tobva tadya kapa aona kuti tetera plane ah, kudya kunotodiwa apa baba mandebvu ndatosvika nenyasha dzadedi godi Ah, ko ndazodonera kamugoronga nekusaona kani nzara wangu apa handisi kunyatsofema zvakanaka ibaba mweya wakutopera apa ah saka iwe hauna kukuwara here uri bhobho ah ndakuwara nenzara baba vachinzwa kaiwo chingoshinga zve two hours chete tinotenderedza ka two american kacho aka ah kunotenderedza kupi manje zotengwa here is fast fast kozinini ah ndoda todya apa haa hande tinohodha madomasa tinotengesa neonion pamusika paya paya kana unotengesera pakati petoners chaipo chaipo ndo panofamba vanhu vakawanda wanda kamene dzechitenga ka nehigh price hande ah, togadzira history baba hande hande hausatye ah, wangu tinofaya musika iwowo handei wangu nhasi takunogadzira history baba nemadomasi neonion

Domasi rako rinonaka kunge nyama, huya utenge. Domasi rakabva kuna Teddy Godi. Domasi inoita kuti udye poto yese yesadza. Domasi iri haudi kana cooking oil kana nyama chaiyo, rinopedza rega, rinozvikanga rega. Hoyo, imafana, muri kutengesera pai? Zvekutora zvese izvi, zvimadomasi nezvimaonion zvenyu. Iwe mchinda wakanzurwa, usade kuti saiza vanava. Kusazwa?
Ii, iwe ndokuisa macups right now chen ndokubopa iwe nyarara ofsa torai zvimadomasi zvese zvichinorasa Ah, baba mandevu nzara yangu yabva yawedzera yowe yowe. Tete Godi again here? Dai tadya zvedu kasadza kedu yoo yowe. Haa mkoma zvadhaka ukaizi. Staff yese madomasi edu ese atorwa nekanzura. Apa mudhara wepana habasara mhomunzwa kana kukosora arimo here mumba umu. Apada rent yake nhasi. Haa paipapo. Haa iwe. Sikirira topo apa kapo. Haa ngatitizei wangu. Inguva yezvezvi.

haa eh, mamuka sei Ah, eh, hati kuenda kunonamata kuchechi here hamusi kuona bhaibheri ratakabata here iri oh mukuenda kunonamata ah, its okay ininiwo ndachitoshaya kuenda naye kunonamata saka let's go together guys tinonamata teti kuti akini here yowe maiwe yowe yowe ah, yowe yowe kani aenda zitadzawo ini takanyatsotadziiko panyika pano yowe yowe Baba mane pachikoro, baba mane pabiro